to wash away all the sins. He bought us with his blood, which is the greatest price of all times. Now, here's the weapon that the devil is using. Satan xi tlharihe ngopfu xi lava vanhu lava nga ta tirhisa vutlhari. Eh loko Xikwembu a xi lave ku hi va perfect hi va perfect perfect ku fana na tintsumi ta xona leti ti nga chiyingisa a xi ta va xi nga hi nyikanga free will i want you to understand this understand this perfectly you see ku na ti-information tin'wanyana ta ku a a a a a hi nyikiwi tona and emakumu ka siku hi hetelela na loko hi dyoheka ku sungula hi dyoha ra vumbirhi hi hetelela swi hi tikela ku vuyela ehosini because hi hleketa ku xikwembu xi hi kwaterile hi hleketa ku na loko se hi hleketa ku vuyela eka xikwembu tiko ra hi vona hi hleketa ku lava ku vuyela ka xikwembu hi twa nga vafundhisi va hi vona there's one thing you need to understand when you sin the price has already been paid loko u dyoha ngati ya kreste yesu yi halakile a ku na nidi ya ku u fanele u tiba hi xidyoho lexi u nga xi endla tolo because the devil i hi veka ekhoneni ku hi hi hi twa onge se hi dyohe ngopfu ku va hi nga vuyela kusuhani na xikwembu and that weapon is very dangerous ku vanhu va ku tala hi hetelela loko hi dyohile hi chava ku vuyela mahlweni ka xikwembu hi ku hi twa onge xikwembu xi hi kwaterile Let me help you. Xikwembu loko xo ku kwatela u nge he hanyi minete yin'wanyana. Xikwembu loko xo va xi ku kwaterile u nge he vi na vutomi na mundzuku. Xikwembu loko xo va xi ku kwaterile xi ngo ku teka immediately xi ku dlaya u fa. But let me tell you ku the fact that wa ha hanya is because the grace of God is still sufficient upon your life. U nga pfumeli Sathane xi ku ba hi guilt conscious ya tolo ku tolo u endle xidyoho tolo u endle leswi tolo u endle tolo u rhuka ni van'wanyani tolo u yivile tolo u endle one two three you see the reason ya ku wa hanya swi ku byela kahle ku you are still under the grace of god vanhu va ku tala namuntlha they are drawing away from god they are moving away from god because they think ku xikwembu xi va kwaterile let me tell you the gift of life it's a privilege for you it's a chance kahlekahle ku va wa ha hanya it's a sign ya ku komba ku god is still waiting for you to come closer and say father i have sinned against you ni kombela ni rivalela xikwembu xa mina you see vanhu va ku tala hi na pride leyi ka hambiloko se hi dyohele xikwembu hi chava ku ya emfihlekalweni hi fika hi byela xikwembu ku jehovha hi dyohile ene a hi hina a pride leyi a yi humi ka hina yi huma ka loyi a nga laveki leswaku hi tshunela kusuhani na xikwembu ku nga mani ku nga sathana vanhu va ku tala namuntlha va tiba va tiba hi swidyoho leswi va va ka va swi endle tolo loko xikwembu a xi lavi ku hi va perfect a xi nga ta hi nyika free will what is the free will free will i ku va ni xi hi nyike mihleketo ku hi hleketa loko hi ri karhi hi hleketa hi ta ya endla ti-mistakes ti-mistake to toleto automatically ti hi tshuni ti hi sukisa kusuhani na xikwembu and the moment hi sungula ku swi vona ku hi endla ti-mistake hi vuyela futhi hi khongela hi tshunela kusuhani na xikwembu ivi swidyoho swa hina swi hlantswiwa hi ngati liya ya le golgota phela loko a swi vula ku loko u dyohile yesu kreste i fanele a vambiwa swi ri yesu kreste a fanele a vambiwa siku rin'wana na rin'wanyana hi ku hi dyoha siku rin'wana na rin'wanyana mara ku kombisa ku xikwembu xa ha hi nyike that favor xi te ri hosi yesu a fikan'we so that un'wana na un'wana loyi a dyohaka a hatla a realize leswaku u dyohile a nga ha yi egolgotha a ya khumba ngati u wo vulavula hi nomu ntsena ku xikwembu xa mina ni dyohile ni rivalele ni twele vusiwana then automatically the grace of god takes you from that moment of your word from that word of utterance it takes you very very close to his heart because you are calling upon his beloved son the name of jesus so vamakwerhu vanhu va ku tala namuntlha hi vavisekile ngopfu swinene sathana xi hi behe leswaku hi hi dyohe ngopfu u titwa onge a swa ha ku fanelanga ku tshunela kusuhana na xikwembu hi ku se u dyohe ngopfu makoti wa mina u nga ti bihi xidyoho xa tolo u nga ti bihi ku u dyohe ngopfu hi ku ya hi wena mara emahlweni ka xikwembu a wu ri ni ku byela wa ha ri na favor leyi nga lo vekeriwa wena ku loko u titwa onge u dyohile the moment you start realizing ku u dyohile tshinela kusuhana na xikwembu papa ni rivalele xikwembu xa mina ni ku dyoherile bibele yi dyondzisa kahle ku a ku na munhu na wun'we loyi a nga lulama ehansi ka dyambu la misaveni leyiwani ku hava munhu na wun'we loyi a nga lulama so the moment u vona onge ku na kun'wana la kwalaka u nga fambanga kahle hosi yesu a nge he vambiwi swin'wanyana i vambiwe kan'we tlhelela hi ku vulavula u titsongahata u tisola mahlweni ka xikwembu u tshunelela kusuhana na xikwembu xikwembu xi ta ku rivalela xi tlhela xi ku twela vusiwana u ta kuma restoration ku humelela ka wena ku tshunxeka ka wena swi le ka wena n'wini xikwembu xi hi nyike free will the moment xi hi nyika free will ya ku decide the decision ya ku huma miehleketweni ya munhu always yi tshama yi ri na ti-effect ta wrong yi tshama yi ri na vudyoho exikarhi bibele yi dyondzisa swona ku Mihleketo ya munhu yi borile. Ha swi tiva ku hi ponisiwile hi vachumayeri hi vanhu lava hlayaka Bibele minkarhi hinkwayo but hi borile hi borile loko a hi nga bolanga hosi Yesu a ta va tela yini emisaveni hosi Yesu a tele vona vadyohi tanihiloko hi ri vadyohi loko a vo hi lulamile tanihi Vakreste. a hi nga ta swi kota ku jaja van'wanyana namuntlha vakreste va hundzuke vona va jajaka ngopfu hina vakreste hi hina hi jajaka ngopfu ku tlula lava kalaka va nga ri vakreste loko a hi a hi lulamile a hi ta famba emikondzweni ya kreste mara hi ya tsandzeka ku famba emikondzweni ya kreste na hi ponisiwile hi te tano a ya ha fambi na lava kalaka va nga ponisiwanga mara kreste a tshama na lava kalaka va nga ponisiwanga va nga va dyohi ku nga ri a va nyika rirhandzu ku vanhu a va wina hi rirhandzu va tshinela eka yena ivi a va va n'wi nyika ndleve a va dyondzisa hi ta mfumo wa tilo namuntlha hina hi ri hi ponisiwile hi makreste mara hi jaja ngopfu ku tlula lava ya va kalaka va nga ponisiwanga se vamakwerhu Hi endla vudyoho siku rin'wana na rin'wanyana. Ku hava munhu la nga lulama emahlweni ka dyambu. Kreste Yesu i swi veke kahle swi basa, a ku, Mi ni vitela yini loyi a lulameke? Hi ku loyi a lulameke i Tata wa mina ntsena loyi a nga le tilweni. Hmm? So hi fanele hi swi endla swi va tliya vamakwerhu. Loko hi landzela minkondzo ya Kreste, hi fanele hi tiva na ku tshama na lava kalaka va nga ponisiwanga. hi nga pfumeli va hi wina a hi va wineni hi rirhandzu loko hi tshama na vona a hi endli leswi vona va endlaka swona hi endla ku hambana loko va hi endla leswo biha hina hi endla swa kahle hi va wina hi rirhandzu yesu kreste a hlamusela swona loko a ku loko va ku ba rhama leri n'wi niki na lerin'wanyana a hlamusela ku lulama hi yona mhaka bibele yi ku yini tlharihani ku kotisa tinyoka kambe mi lulama ku fana na matuva ma yi vona mhaka ku fana yaleyo a ku loko va ku tekela baji va nyiki na na jazi a hlamusela ku lulama lulamani mi nga tlheriseli vubihi hi vubihi loko va mi endla leswo biha va endleleni leswinene ku va ni va ta tshinela eka n'wina va ta tivutisa va va na swivutiso ku hikokwalaho ka yini hambiloko hi n'wi twise ku vava a nga lwi na hina kambe u ta eka hina hi rirhandzu a ta eka hina hi ku lulama a ta eka hina hi moya wa kahle. hi va wina hi rirhandzu vamakwerhu i nkarhi wa ku loko hi titwa onge hi lava ku famba hi minkondzo ya kreste a hi fambeli ya landzela ku kreste yena n'wini i va winise ku yini mitshungulo yo tala hi kona hi nga ta vula hi ku hi famba emikondzweni ya loyi a hi xaveke hi ngati xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa a hi tshikeni ku tiba vamakwerhu sathana i bokini I boke ngopfu hikuva vanyingi va humile eku ponisiweni ka vona hi ku titwa onge se va dyohe ngopfu. Ni lava ku ta ku byela ku restoration ya ha ri kona yi tshame eka rito ra wena your word your tongue is very powerful vuyela ehosini xikwembu xi ta ku pfuna a kreste yesu wa nazareta ni ta khongela na wena loko ku ri hakunene u lava ku vuyela ehosini swi nga ri na mhaka ku u endla xidyoho xa njhani yi ri bibele hambiloko u endla xidyoho xa ku tshuka xi fana na ngati kambe kreste yesu u kona u ta hlantswa swidyoho swa hina swi basa swi fana na gamboko xikwembu xi hi pfuna na le ka madyambu ya siku ni ta khongela na n'wina hi swona.